Opaki. Koro gik matimre en ma ni piny ruodh polo dwarre mondo opong' gi roho maler. Emomiyo sama walemoni, kata kilemo ni ng'ato kotuo, kata gimoro chande, gino inyalo gole ka in gi teko mar roho maler. Ruoth opaki. Nyocha ni mano mano Friday, Thursday Nalemo ni Thursday, eh, Thursday en gar karang'o es English is so edhul. Eh, tich ang'wen. Tich ang'wen na eh gi understand. Koro chieng' moro nalemo ni ma- nyako moro a member mar kanisawa. Alemo ne to obiro wachona ni ero nonwang'a ni an gi breast cancer. Lakini gipima for higa achiel ka gidwaro Mondo ging'e ni gini ang'o ma, ma ang'o mokuot e tunda. Koro sama ochandreno, sama nochandreno, ne pok obiro mondo alem kode. Ting'eyo ni seche moko kidhi e siptal, ang'eyo ni nitie daktande ka, inyal, inyalo dhi e siptal to siptal gitimo gimoro miluongo ni misdiagnosis. To misbdiagnosis mean kama, ni sama idhi kapok ilemo to daktari ema itiyogo mondo omiyi tuo. Hello? Jachien tiyo gi daktar mondo omiyi tuo. Iwacho ni kaka iyi ni symptoms miwachogo nenre ni in kod tuo yoyote momiyi ni ero. Hey, koro mama wa dalane En o- odhi adhiya to eh, mon ka wuotho kode to ginene, giwuotho kode to ginene. To ong'ato ni ni eh, to tiendi ne okuot, ang'o motimre? Ni akia okuot akuota. Kae to oduogo e dala ni eh, ero nwang'a ni an gi anthrax. Anthrax en tuo, mano en tuo dhiang'. Koro gima timre en ni ng'ato nyalo miyi tuo to kisekawe tiyie niwach wan kod teko mar tamruok gik moko. Ruoth opaki. Koro mamani sama ne walemo kode wachne ni en gi kansa, koro temo kaka orango mondo ochak chemotherapy kaeto oneno sijui ochak ang'o. Gik mane odwa chako chakogo Owacho na pana adwa biro mondo walem kodi oneno nodwa tiyo gi miti shamba to sama lemone sama lemone ing'eyo ni gik moko ema seche moko chandaga ni sama lemone ni to chako riere ochako riere chal ka nyathi ma Timo ang'o? Ostrech kama otimega ah, ng'at matuo ok timrega kama tapre amedo mna lemo amedo mna lemo kae to chako wacho ni ai ai koro apenjra ni to ai ng'ano mago ai ka to owacho nying ng'ato ng'at ma nowacho nyingeno en min eh, nyako moro Tapenje ni itimo ang'o ka? Ni wakelone tuo. To kapenje ni ukelone tuo kua kanye? Ni nyaminwa ema oora. To nyaminu mooreno en ng'a? Ni iluonge ni kama kama. Koro omiye nyinge jok momiye. Kaeto awachone ni kaw giki ia. Halo? Jachien ni wacho ne nokaw gike oa. Sama wacho ne nokaw gike oa, ochako thu, ochako ywayo thundeno. Koro apenjie, mano ne en kansa kose ne en gimoor? Eh, jachien ooro gimoro kuome. Koro adwa awach, awacho kama. Sama oor gimoro kuomi, kik iyie ayiea piyo ni ero nwang'a gi an an gi. Aa. Tamri. Nwach omiwa teko e Mathayo 18, 18 wacho ni wan gi teko mar kwero gimoro ma dwa biro e piny ka. Ruoth opaki. Koro tekono inwang'e kuom Roho Maler. Emomiyo sama wadhi yalo kamoro kata kidhi yalo kidhi yalo gine kidhi yalo kata wawach for example ni idwa dhi yalo kure Id, eh, uyoma eh, uyoma uyoma timbe ma jo uyoma en ang'o? timbe mag jo uyoma eh? Kineno cham mi wuoro ti itho. Eh, hallelujah. Koro inwang'o ka sama udhi yalo kamoro to nyaka itwe jok makuro. To taondwa ni Nairobi ni, ang'eyo ni un kod jo Dandora, un jo Kariobangi, un jo Kure, ga- jo, jo, jo, jo Kibira and all that. Pa, taondni opog kuom timbe e, uh, kuom jo, jo, jochiende ma, ma, ma ongoza taondni. Halo, be ung'eyoga kose ukiaga? Un udak adaka udak adaka. Ema wacho ni sami donjo kamoro, donj ka thuon, niwach in kod roho maler. Ma jochiende makuro ok bi chandi. Ka gineni to giweni yo niwach ging'eyo ni ng'atni oware, achiel oware to mar ariyo otime nadi? Opong'e gi roho maler to ong'e teko mage. Ong'e teko. Ing'eyo ni ni ni yot mondo owari, yot mondo opong'i gi roho maler, lakini mondo ing'e teko ma Tii gi rohono. Mano be shida. Ruoth opaki. Emomiyo kamoro amora midhiye to ing'e. An Embakasi kane otera kuro, nawe na a Saint John's kama lweny ng'enje. Lakini sama nadhi Embakasi, ema nang'eyo ni jok maler ler gi. Aló. jok maler ler gi jogo e jok ma jachien mogedo kuro niwach naneno kinanwang'o kijana moro ma alemo ni moware kan ginene kaeto dok chien Ochako ywa njaga, ochako madho kong'o, ochako timo kila kitu. Sama nachako lemone, to wacho ni an jachien man kuome wacho ni an jatend Embakasi. Ithaga nang'o? Hmm. To mano bet piny e dier ot. Awachone ni eh, in jatend Embakasi, ok ichung'. Chung', chung', chung'. Emowachona ni nikia gigi, ikia gigi, itin kabisa. Lakini ng'at mochung' e tokino, ng'at mochung' e tokino ema luoro. Dakachu, dakachung' sama en kodi ka. Ruoth opaki. Owacho ni dakachung' sama en kodi ka. Lakini in aloyi. Ruoth opaki. Sama in kod Loho Maler, Nyasaye ni kodi. Teko Nyasaye ni kodi. To onge jachien mabiro kalo e odi matim gike bila nga- ma- kaka odwaro. Niwach kichung' miwacho ni mae oromo. Ruoth opaki. Koro adwa wachonu kama. Nikodemo ne luor. Ema iwachone kaka Roho tiyo. Kaka Roho tiyo. To adwa tieko ka awachonu kama, chakre ne nyuoli, iwe ni higni magi gin ma in gogo. Halo, chakre ne nyuol ing'eyo ni iwe ni higni magi gin kamago, lakini sama ber ki, kirango muma maber to muma kirango we monda mbona nyisi gimoro ka matin eka wa, wa, watiek Zaburi mia achiel gi piero adek gochiko mia achiel gi piero adek gochiko ni my frame was not hidden from you when I was made in the secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Earth en eh, i mama uh -uh. piny Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there was none of them. Okay, iwinjo mago? Koro gima timre, ngimani, ngimani m- kama nochakre e piny ka, ne ok ochakre kanyo. Ruoth opaki. When you are born, that is not the beginning of you. Iwinjo? Koro hik dadani, hik dadani, kabed, kadibedie ni, ni uneno kaka Eh, roho, roho, eh, the spirit. Eh, her spirit is older than her. Be ung'eyo mano? Okia. Be ung'eyo mano? Ah ah. Oti moloyo hike ka. At, atemo wuoyo gi dholuo mondo I, I, I remain ginen otimo lohike ka nang'o niwach nyasaye nochweye chon moneno kaka obro bedo monene kaka obro kibro nyuole moneno kama onego kete moneno kata kaka obi ibro are kata tich mobiro tiyo to roho nyasaye ne ni kuome samoware donjo e warruok kae to obedo ng'at ma onyuol gi Roho Maler, Loho Marel biro pong'o Roho man kuome cha. To Roho mane man kuome ni, ni, i, ni, ni i chunye cha, sijui, eh, manie chunye cha, Rohono biro miye teko mar tiyo tije Nyasaye ma ok chande. Ruoth opaki. Lakini del man inenoni en del a young lady. Lakini roho manie chunyacha oti. Lakini ok, roho ok tiga. Ruoth opaki. Oti. Lakini sama rohono omi teko gi teko mar Nyasaye, biro neno ka en gi rieko Ma ok en rieko ma kawaida. Ruoth opaki. En gi fweny moko ma ok gin fweny ma kawaida. Mano mean ni oware to nyuole gi roho manyien to en jalamo. To sama olamo cha ielone gik moko ma nonego otimre niwach ngimani. Ngimani ma wantieni ne osemiye teko mobroloyo. Ruoth opaki. Koro Nyasaye ne kapod otin moseloso wechene moginene mondiko kata buk. Emomiyo ondik e buk e bug Hebrews, Waibrania apar kare abiriyo. Abiro mondo atim dwaroni. Dwaro Nyasaye en ni idage iye to kendo gik mane osendiko kuomi mondo itim. Lakini sama jachien opandi, sama jachien opandi, odwaro mondo itine, ok ibi dwaro mondo iwe, iweri kuom Nyasaye. Ok obi dwaro mondo iyie kuom Nyasaye. Niwach kiyie kuom Nyasaye to ibiro loye. Koro omiyi tije moko mabiro miyo mondo oloyi, mabiro keloni wich kuot, mabiro keloni chandruok mang'eny, tuoche be. Gigi te omiwa teko kuomgi lakini nyaka watim dwaro mare. Ruoth opaki. Emomiyo kawacho kama, ka, kadwa tieko to adwa wachonu kama. Yesu mane odong' e hekalu, Ruoth opaki. Nodong' e hekalu, chapter 2 mar Luke chapter 2. Ang'o mane timre? Jotend kanisa ne penje penjo moko madongo dongo to bende openjogi to ne rieko mane en go gi iluonge ni revelations man fweny mane en go gigo doke ne omiyo jogo shanga kabisa Nang'o? Niwach en e ng'at ma jalamo, to koro gik mane oseneno ne oelo ni jogo, owacho ni jogo, opuonjogi. Ruoth opaki. Nyasaye dwaro mondo wabed jolamo Lakini nyaka wari, nyaka idonj e teko mar Roho, kaeto Roho Maler opong'i, kaeto eka ichak tiyo tij Nyasaye. Ruoth opaki. Niwach pinyni ok en piny ma ler ahinya, en piny mopong'o mudho. Opong'o mudho. Teko Nyasaye ema biro miyi teko mar wuotho e pinyni, mar loso giki e pinyni, mar kelo loch mar. To teko Nyasayeno orito donjo kuomi, kiyie. Ruoth opaki. Kik ibed abeda ja Anglican. Ruoth opaki. Wan jo Anglican ne wan kanyo lakini jowa notho motho motho motho ma awacho ni hapana. Enough is enough. Nyak Koro ka nitie ng'at ma pok owar, Tafadhali, Jachien biro bet kuomi mang'eny to ok dware mondo obed kuomi. To ka nitie jok ma pod roho ni pok inwang'e roho mopong'i. Because roho puonji lemo, roho puonji ng'eyo gik moko, roho miyi teko mar riembo gik moko mane dak iriemb kionge roho. Ruoth opaki. Yesu oheri. To onge gimoro amora ma onyalo tama. Ruoth opaki. Mano e gima omiyo adak. Ee. To mano e teko ma wan go, ma wadwaro mondo Nyasaye okony ji te. Ruoth opaki. Koro Nikodemo, nitie watne moro mane iluongo ni Jairus. Jairus be ne en kamano. Obende noneno ka nyathine tho moringo kuom Nyasaye, en noringo godiechieng'. To John chapter apar gariyo ema wacho gima timre ni ng'ato ang'ata ma ja Farisayo modhi ir Nyasaye Nodhi ir Yesu mondo okwa Yesu. Jogo niwachonigi ni giwuog e hekalu, kik gibed e hekalu, emomiyo ne gipondo. Lakini sama ne Jairas oneno ka gik moko kethre e ode, nowacho ni, Aa, kata ginena kata ok ginena, nyaka adhi. Adwaro kony. Ing'eyo ni sama idhi ka daktar ting'eyo ni dendi chandi, Ok ibi wiyi ok bi kuot golo law kowachoni ni gol longi, igolo agola mayom niwach ing'eyo ni idwa idwa chang. Koro wich kuot kik bedie sama iwachoni ni nwang' warruok ti to wiyi kuot. Ing'eyo kuma jachien obetie e odi to gigo nyaka kethre. Koro adwaro moko seche seche moko Nyasaye nyisaga gik moko to agundua ni nitie gik ji mang'eny ma jachien ogoro ni lain. Jachien ogoro ni lain nadi? Ogoro ni lain ni kae ok ibi kalo. Maybe odu onge ga ng'at ma ma dak e keny. Uwinjo, onge ng'at ma dak e keny. Koto kata, kata ka nitie keny to ne en ni, ni e odu uthagre, ugore, onge, onge kwe. Kata nyithindi nwang'o nosomo mang'eny, lakini kama gisomeno onge ng'at ma nwang'o tich. Olornigi, ogornigi line. Mago e gik ma Jachien timo. Ogoro ni nyithindi line, ogoro e ngimani line, Eh? Inyalo nwa, bedo ni nyalo nwang'o pesa mang'eny to onge ok ubi gedo. Mm? Ok ubi gedo. Kitemo ni idwa gedo to ichako tuo. Eh? Laindego ng'eny kabisa e pinywa, e piny joluo. Ok, ok en pinywa kende lakini e piny joluo kaka wan joluo ka Lainde go ng'eny. Inwang'o ni gero ot maber to nyaka idonje ka in maiti niwach igolo line, ikalo line. Eh, ninwang'o nyithindo mang'eny to onge kwe e kindgi. Lainde go, teko mar Nyasaye ologi. Ruoth opaki. Koro gigi e gik moko ma ma ka winjo ni ng'ato chandre kamano to iya wang' matek. Iya wang' nang'o? Niwach a nadak Jeriko ka, ndalo mane wadar ka wadhi wadak Jeriko. To Jeriko kae nigowa, ne nitie gimoro miluongo ni bullying. idhi kalo akala ng'ato matin tiwene o- inwang'o kopadi matek tipenje ni to a wadhawo eh? onge dhawo jachien ohero buli ji emomiyo sama aneno ka ng'ato di piny To okia gima timre, to oonge teko mar gore. Ber mondo apuonje mondo ong'e kaka next time ka jachien obiro to ong'eyo kaka ochung'. Ruoth opaki. Emomiyo adwaro mondo owarwa. Kosewari to Roho Maler opong'i. Emomiyo ondiknwa ni beduru motegno. Eh, John 10, uh, Ephesians 10, 6, 10.